Îro sêşemê, peyamnêrê Efrîn Pas ragihand ku çekdarên El-Cebhe El-Şamîyê yên terorîst dest danîn ser mala welatiyê bi navê Abdirehman Mihemed a li Taxa Eşrefiyê li navenda bajarê Efrînê ye. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, El-Cebhe El-Şamîyê xwediyê malê Abdirehman ê pêncî û pênc salî ji gundê Kîmarê navçeya Şêrawa bi danûstandina bi rêveberiya xweser a berê re tawanbar kir. Ji bo wilo wî dev ji mala xwe bardo û reviya Tirkiyê û di encamê de El Cebhe El Şamiyê destê xwe danî ser malê bi hemû naveroka wê û malbeteke nişte cihan tê de bi cih kir. Li hêleke din jê derekî taybet tekez kir, El Cebhe El Şamiyê berî niha dest danîbû ser mala Şehîd Silêman Nûrî Nu'man yê ku di bin îşkenceyê de li zindana Er Ra'î jiyana xwe ji dest da bi tawana danûstandina bi rêveberiya xweser a berê ve. û herweha dizî û firotina neyasayî ya mal û milkên welatiyên Kurd li herêma Efrînê ya dagirkirî ji aliyê milîsên îslamî ve berdewam e. Di bîst û sisiyê mijdarê de, grûpên girêdayî milîsên El Cebhe El Şamiyê du malên din ên li Taxa Eşrefiyê li bajarê Efrînê desteser kiribûn û firotibûn rûniştivanên Rûdaya Şamê. Çalakvanên sivîl û rêxistineke sivîl ya Xwecehî li bajarê Reqayê li bakurê Sûriyê roja Sêşemê ragihandin û gotin ku girtina dergehê Til Koçer û rawestandina alîkariyên mirovî zêdetirî du milyon kes li deverê bêhêvî kiriye û bêpar kiriye ji wan alîkariyan. Nêzîkî du sal berê deriyê Tilkoçer, El Yarûbî yê ku li ser sînorê Sûrî û Iraqê ye hate girtin piştî ku Mosko û Bekînê mafê xwe yê vîto yê di encûmena ewlekariyê de bi kar anîn da ku derî bê girtin di rûê derbasbûna alîkariyên mirovî. Menaf El Esad rêvebirê rêxistina Beyt El Muwatana li Reqayê got ku girtina dergehê bandor li zêdetirî du milyon kesên ku li kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dijîn an jî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê koçber bûne piştî rawestandina alîkariyan bi taybet yên bijîşkî. Wî ji Norse Press re ragihand ku zêdetirî çil rêxistinên navnetewî yên alîkariyên bijîşkî li deverê pêşkêş dikirin rawistiyan piştî ku dergeh hate girtin. Li gorî El Esad alîkariyê mirovî di riya yek dergehê de derbasî Sûriyê dibe. Ew jî dergehê Babilhewa ye. Lê piştgiriyên ku ji herêmên Rêvebiriya Xweser re tên kêm e û têra pêdiviyên herêmê nake. Rêvebirê Rêxistina Xwecihî daxwaz li civaka navdewletî kir ku destwerdanê bike bi lez ji bo vekirina dergehê û li doseya wê binêre ji ber ku girtina wê bû sedema qeyraneke mirovî li kampan û li herêmê bi giştî. Nivîsgeha Plan sazkirin û serjimardin a Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê duh di Şemê bi amadebûna serokatiyên hevbeş ên nivîsîngehên plandanîn, pêşketin û serjimardinê di Rêveberiya Xweser û Sivîl de Civîna xwe ya asayî li dar xistin. Civînê di xala xwe ya yekem de li ser rewşa rêxistinî ya nivîsgehan û pêşkêşkirina şarezayên pêwîst ji bo pêşxistina kar û xebatan gemgeşe kir û li ser kar û çalakiyên di dema borî de pêk hatine û amadekirina muwazena projeyên sala du hezar û bîst û du wan ji bo hin dezgehan şopandin û nirxandina projeyên ku îsal hatine cîbicîkirin hate rawestandin. Herweha amadebûna li ser amadekirina projeya serjimêriya nifûsê gotûbêj kirin û ew projeya herî girîng tê dîtin ji ber ku ji aliyê nivîsgeha plandanîn û serjimartinê ve di rêveberiya sivîl a Reqayê de hatibû destpêkirin û qonaxa yekem bi serjimêriya bajarê Reqayê bi dawî hat. Di dawiyê de zehmet yên kar hatin gotûbêjkirin, bi taybetî nebûna pispor ya kar di warê plansazkirin, pêşkeftin û serjimartinê de, li gel hin projeyên stratîjî yên ku xizmeta herêmên Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dikin, temînkirina tiştên pêwîst û pêkanîna ewlekariya xwarin û tenduristiyê ne. Di êrîşeke nû ya Dewleta Îslamî DAIŞ li herêma germiyan a Herêma Kurdistanê du şervanên hêzên pêşmerge şehîd ketin û di do jî birîndar bûn. Êrîşa ku ji roja şemiya borî ve cara sîyem e, doh danê êvarê saet deh li derdora navçeya Kifrî ya ser bi germiyanê li başûrê parêzgeha Silêmaniyê çêbû. Ji derekî ewlekarî li devera Germiyanê ji Norse Press re ragihand ku di encama êrîşa nû de pêşmergeyek jiyana xwe ji dest da û sê pêşmerge jî birîndar bûn. Lê yek ji wan îro sêşemê canê xwe ji dest da. Wezareta Pêşmerga ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyeke xwe de doh êvarî duşemê ragihand ku di encamê Wê êrîşê de endamek wê şehîd bûye û sê jî birîndar bûne. Daxuyaniya xwe de Wezaretê Navên Şehîdan eşkere kir ku çekdarên Firqeya Sîyem lîwayê nihan a Pêşmerge ne. Hêzên Pêşmerge yê ku li devera germ bi cî bûne karîn êrîşa sîyem jî pûç bikin ku piştî du êrîşan li pey hev rojên şemî û yekşemê hat. Wezareta Pêşmerge di daxuyaniyekê de piştî êrîşa yekem roja şemiyê ragihand di encama bersivdana êrîşeke rêxistinê de li nêzîkî navçeya Kelaco li devera Germiyanê pênc leşkerên xwe jiyana xwe ji dest dan û çar leşkerên dî jî birîndar bûne. Doh jî wezaretê êrîşa duyemîn a endamê rêxistinê li ser yek